loko manyanga ndzi tikhomisa a yisa beef mahlweni a destroy-a Mister Post hi ndlela ya xiyimo xa le henhla one day ago i tsale leswi landzelaka a tsala ku kasi why Dee-man a perform-a ingaku u ba toilet D_J Mfundhisi yi fanele yi pfula xikolo xo dyondzisa tinqambi ku perform-a munhu o dyoha ku yimbelela. a tlhela a dyoha no perform-a ya madoda a yi pheli ka ti-comments loko hi hlaya ti-comments laha hi vone a karhi a va kombisa ku va vanhu vo tala va kha va kombisa ku Mister Post byi ta n'wi phinda Mr loyi hi ta dya December hi yena ivi sesi yo karhi yi hlamusela leswaku ha . sweswiwani hi ta chayisa hi nge he ku yimeleli yi tsale ku wena u ta ku phinda munhu loyi ene ene hina hi ta chayisa lembe leri hi nge he ku hi nge he ku tweli vusiwana ivi yena a tlhela a hlamusela ku vaseketeri va dlidlime va dlidlimbeta ma ni tsakisa ni mi control-a hi remote ni ri emukhukhwini wa mina loko ni lava ku mi bulusa na mi bulusa. yes i vi ya hi mhaka yo fana leyo a hi humeni hi humela ehandle hi vona ivi manyangatsi a yisa mahlweni a hlanganya Mister Post hi ndlela ya xiyimo xa le henhla twenty one hours ago a tsala ku kasi i mani wo tshamela ku ni edit-a ni n'wi byalela dyohana byi n'wi kotlela hi beef. Phela hi loko byo ku kumela khoneni ya mubedo u ta dya December ku vava ya ma yi vona but i vone swi va swi ri sharp eka yena ku ri u fanele a destroy Mister Post using this pic eeh loko mo langutisa laniwa i loyi a nga hala wa xisati i Lillian Dube lowun'wani wa brother hala i i Desmond Dube okay ivi then na. ku lo editiwa va lo fika va susa nhloko ya ya ya Desmond Duba va vekela ya Thabo Bester Manyangatsi ehe hi ndlela yo fana na yaleyo so laha hansi laha hi vulavula hi hi hi hi ti-funeral planning for today a swi swa hi swi tshiki se loko mo langutisa laniwa e Dee-man i vheta a twisisa ku no a ri ni tirhisa this pic ene it might it might happen ku ri Misa Lomanyangati Thabo Bester a nga va. a endle mhaka ya ku yini ya ku a edit-a picture leyi hi yexe or a byela xin'wana xi n'wi edit-ela ku a ta kota ku destroy-a Mister Post hi ndlela leyi faneleke because a u lo vha a ti destroy-a once a ni vhele Beef-i a hi ku ti most of the time some other times hi ku vekeriwa na mavito some other times ma swi vona laha ku beef-iwa mani eya va ri dyo i tshama a kha a tirhisa vito ra ku i Dyohani. Thekinoloji se hi xa Mister Post va ri xa dyoha hi ndlela yo fana na yaleyo. No a hi humeni lahawani ivi hi ya ka yin'wani leyi na yona yi confirm-aka ku ri impela dyi mani yi destroy-a Mister Post hi ndlela ya xiyimo xa le henhla. Okay ivi leyi yin'wana eight hours ago manyanga a ndzi ti khomisa Thabo Best a tsala ku mina mina Mister Post a ni dyi chavi hambi hi hlangana I see no need. yo tsutsuma mara ka D_J gift ni nga dya hansi imagine i luma hi matino lamaya ma yellow okay ya wena ma n'wi vona ku ri na laha wa ha destroy Mister post a hi vhayeni hi ya kamba yin'wana yo hetelela this one I think is the last one eight hours ago Dmani a fika a tsala ku ni huma Durban hi wena wa ku tiva Durban wena ka. Eeh ma yi voni i ri Mister Post la ka video leyi a byi ri ku vulavuleni ku byo duma Durban ivi yena a vutisa ku he wena wa ku tiva Durban wena ke haas le a Durban a hi la kaya la na loko mo vulavula hi ku khandziya flight u u u u ya outside of the country maybe u huma I mean outside of Africa. u huma u ya nyana vo Dubai so maybe kun'wanyani swo fana na sweswo mara laniwa a ni Durban ka ka ha ri kwala kaya anyone can go anywhere hi ndlela yo fana na yaleyo so a dyi mani i vuye hi full force lero e is destroy Mister Post hi full force na sure ku maybe hi hleketa ku ri since Dee-Mani a befe ku tlula mpimo laya ya degree ka risimu leriya ra Manyangatsi. i vona va nge ri ka ha ri hava no i twa maybe ti nge he vuyi hi full force ti sala ti destroy-a kambe ku ti nge vuyi ti tlhe ta ha tshika hi mhana kona kasi leswa ti nga tshinga hi swona hi risimu leriya swi boheka ku ri ti fane ti endla yin'wani pulani ya ku ti vuya ti n'wi destroy-a again hi higher degree hi ndlela yo fana na yaleyo so Dmani i vuyele Mister Post hi ndlela yin'wani xiyimo xa le henhla ene Dmani i ta hlamula swi nga endleka this December. Duvuyela eh Thabo Bester manyanga a tsi khomisa di n'wi karhata di n'wi di n'wi hlanganya ku ze ku vuya sathana hi ndlela yo fana na yeleyo so no wena e mhani a ni nga na tala na ta hlamusela leswaku Manyangatsi u vuyele Mister Post hi ndlela ya xiyimo xa le henhla a destroy again ku fana na na na yes okay xap xap.